Hello, CTL Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atu ka video a zohmi chung hin atu lio sianginn ah ca chimmi na si maw asilo si ah YouTube ah maw pakhatkhat ah ca a relmi ca a ṭialmi dah na si asilo si le mi a cawnpiaktu hna na si maw mah bik in sangakchia ca chimmi kan si si ahcun zeitindah notebook LM timi Google nih a a chuahmi AI hmangin kan cachimh dingmi note kan lak lai, hmatsuhtu kan lak lai timi kha atutan ka video ah notebook LM hman ning te kha siaring tuah ka van duh i hna i hi ka video zohmi chungin cachimtu na si si ahcun na fa le nau le ca na chimh hna tikah hi ning te hin na hman ve si ahcun tampi ṭhahnemnak an pek lai ti ka zumh. Cucacun a dih tiang zoh dingin ka van sawm hna. Notebook LM a hmang cangmi na si ahcun nang zeitindah na hman ve? Comment ah va ṭial ve law. Na hman rih lo i atu ka video pakhatnak na hngalh hmasat cem si ahcun zei bantuk ṭhahnemnak dah an pek? Comment ah talpi khawh vang ka zuam ve u. Google Chrome ah kan van lut lai. Chrome pakhatkhat ah van lut law. Hika dun ah kan, kan zoh dingmi cu Note, Notebook LM ti khi si. Mi hi Google nih a chuahmi AI pakhat si i hika zawn ah hin kan van lut lai. Cungcam link hi kan van hmih lai i le hi zawn ah hin hiti hnung chuak lai. Le cun hiti hnung chuah si si ahcun zeidang hau lo ka hin try notebook LM timi te hi na van hmeh piak lai. Le kei cu mei hi sign in ka luh cang caah khan saing a lut rih lomi na si si ahcun hiti na van luh bak hin zeidang chuakla kan ti cun saing luhnak google akhawng in gmail in saing luhnak kha an feel la i kha saing kha van lut te law tu bantuk hma hi na van hmu la le ka zona hin tangkua taipan le tang hra chemistry ka chim na ka hin kai to aciami ka hin pahni um chang le Hika zawn ah hin zeitluk in dah a ṭhat timi kha ka tuah ciami chung ka van in piah ta hna lai i makhawh hnu khan a thar tuahning kha kan van chim ṭhan ti lai. Ka hin tangkua teipan ka tuahmi kha kan van zoh ta lai. Hika lei kap orhlei kap ah ummi te hi hika lei kap orhlei kap ummi te ah hin audio overviews ti simi cu a awn relnak si. Cun ka a cung te ah hin slide decks ti simi te hi PowerPoint tuahnak si. Cungkan video overviews ti si i video tuahternak si ka hin mind map ti si i ke map pungsan te khin atu chung tein tuahnak si la chu ka hin khois hi me khun zong tuahter kho si chu ka hin flagcast te zong in tuahter kho si cun infographic ti mi te hi zeida si kan ti si acun ke dat pung ke cartoon dat pung pungsan te khin atua chu ka hin data table zong kan hman kho si kam van a country ka van tuahter mi kha zei thlasi kan ti si ahcun hika pawa point in slide decks timi ten ka van tuahter mi te kan van zoh ta hmanh hna la kha khati khan hung chuak lai i deuh in zoh kan duh si ahcun hika i ka van sawhter mi te hi kan van hmeh la lakha zei tlung thla that ti khi amah ni pung he a cha he an hi chau bang pawa point ban kan tuah piak ti le zei tlung thla that mi hi kan van play tu lai khi ka cun hin electron pat lan cawng hna kha pung he amah nih van kan suai piak ka lai tiah hin pung te ni hna van kan telh piak lakha maka kha a tam tuk kan chim ahcun caan a lak lai caah maka ka tuah cia mi kha si seh law atu cu zeitin dah a thar kan tuah lai timi kha kan van zoh ta hna lai i hihi ka lei i create notebook timi te anak mi te hem te hi kan van hmeh piak lai i ka takhan a thar tuahnak hong chuak la. Leika a thar tuahnak hong chuahnak ah hin na duh sisi ahcun hika zawn ah hin nangmah nih caan na ṭial khawh. Cun YouTube chung zong in ka hin YouTube link in upload tuah khawh si. Cun Google Drive na neihmi chung zong in upload tuah khawh si. Cun copy tag zong lak khawh si. Lakei tu cu PDF file a si caah ka hin PDF file te kha ka van lak lai i hikan upload file timte khi ka van hmeh lai. le ka zawn ah khan tangkua teihpan ṭheo cio van si ko sehlaw a dang ka neih mim lo caah maka kha open kan van hmeh lai. Le hi zawn te ah hin kalei te hin kal lio he lika hin lan a ṭhat si ahcun lan a ṭhat ning khan a rang ve i lan a chiat si le chiat ning khan a rau deuh ve. Laka zawn te he chikhat van hngah piak hau. Kha matakhan upload ka van tuahmi van i lim cang. Kha hika zon i a cahal ning pawl kha cu van chia rih ko selaw hi ka leikap i note choh ningcang te kha kan van zoh ta lai i a pakhatnak bik ah cun hika zon i mind map timi choh ning te hi tahchunnak in ka van in hmuhsak na lai. A dang kha cu nanmah nih rak ṭhet ve cia te u ti kha van chim ka duhmi a si. Video sai lai cami pakhat lawng kan van ṭhet lai. Hika mind map timi te khi na van hmeh lai. Le ka zon te ah hin na duh mi kha a khan pakhat lawng ma na duh a khan pahnih lawng ma na duh si le uk ning ma na duh hi ti bantuk kha hika zo hin mah nih duh mi poh khan feel khu se le mi feel tik ah hin mirang ca theng mang haw lo kawl ca anga mi se kawl ca duh tok na nga mi si caah kawl ca an tial kho se ka zon hin a khan ti alung kon hi chau tho pe ba lua de pung te ni mia mata tha tin to a chep mia no that lu a chep mia ti te khan toi fiang ten ka tial ko ma khan ka zon hin generate ti mi te khe kan van hmeh piak lai. Le makhatin rei kan hmeh khan khi ka te khi tikhin ei mer i kan tua di khon hi ka zon atang te hin ka te khin khi generating mind map timi te in avan tua liao lo ka zon te he kan van ha piak deuh lai kha atu adi ai lim chang lama kha zit atu mi zit si timi kha ma zon te he click kan van hmeh piak lai e okay kha ka hin hung chuak chang he Lam ka kha ngan deuh in kan zoh duh sia cun hika zawn te i ka van sawh tam te hi kan van hmeh lai i kha kha ta khan hong chuak cang. Kha zeitluk in thlathat a khan ṭi a ṭam phoisi pung hnan dap pawng mia ti le ka lam ka khan hikan electron phoisi pung timi zawn ah khan ka ta khin hmia te khin na van hmeh sia cun amah he a pehtlai mi kha ka khen khe. a hung chuak rih lai hi adika aka cun pungte ni hna ṭuat chiat chin pawng siking cun khan adika aka zawn ah khan zei pawl dan si timi te kha na hmeh ṭhan si cun e ka te khin chuak khan no sau ṭhan khawh si cun ka zon te khin e ka te khin hmeh khawh ṭhan khi si khi le zei tluk thlathat special box ko le thluak zong fak hau ti lo mah an i tuak len zong hau ti lo khatin second pine te ah kan i tin special amah nih note avan kan chuah piak dih mi si le tete khin khi amah he pe tlai mi tete kha chuak dih le khi tete khin ah khite ken khe hong chuak di a zeitluk thla that mi he hitining te hin kan nau le kan fale kha ca chimh khawh an si. Cun a dang a tangmi paohpaoh hi cu nanmah an i rak chiatchunh ve u law takhan tuah dih khawh a si. Lecun hika cun i stop typing timi zong hin duhmi paoh kha hal khawh a si ka hin amah nih an kan leh dih le amah nih an kan sim piak dih ṭhiamṭhiam. Mah hi zeitlung thlathat atu lio cu chimmi nih hiti hi kan i tlaih i kan hman ve si ahcun tampi thathnemnak kan pek lai ti ka zumh cucaah cun hmang ve ding khan ka van in sawm hna ka video dongh tiang zohtu nan dirk cungah lunglawmhnak tampi ka nei bye bye